Essalowmalikim hormatly Essalowmalikim hormatly studiýa gelenler. Men Rahman aga. Kanada şäherinden. Şu günki gürrüňi men ýaňky öňürti maňa berlen soragdan başlajak. Ol soragam şundan ybarat. Ýagny maňa biri ýazypdyr, Şuňňaly Rahman aga, Näme sebäpden siz kän bir stil geýinip çykyş edeňzok? Beýleki adamlara seredýäň welin köpüsi aý galstuklyja stil geýinip çykýalar. Şoňa onsoňam bir käbir soraglar beripdir. Siz näme üçin şuňňaly aktiw hereket edeňzok? Şeýle şoňňaly. Şoňa men gysgaça jogap bereýin. Ozaly bilen stil geýip adyny alan baran gyzyň haýrany diýip bir türkmende bir aýdym bardy. Öň. Stil geýdip sen ýüregiň stil bolmasa, Sen nähili stil geýinäň ondan peýda bolmaýar hiç wagt. Onsoň ýaňky beýleki diýýän beýleki beren soraglaryna şuňňal jogap bereýin. Ozaly bilenä men general bolmak nemäm ýok pikirimde hiç wagt ol bolmadym. Hatýa şol derejä men ýetip bilýädimem. Gozganman şol Moskwada işläp ýören bolsam. Zeleli ýok. Ol men oň üçin perežiwadem edemok, maňa oň ýaly zatlar geregem-de, men özüme sallat diýen. Oňa köp adamlar düşünýändir, düşünerem. Şo sebäpden ana meň alyp barýan ýolum diňe şondan ybarat. Diňe men bir zat aýdyp berebiljek, sebäbi men oppozisiýaň toparynda däl, Ýöne nähilem bolsa şol oppozision hereketde etýän oglanlary men köpüsini goldaýan. Sebäbi näme üçin diýeňde olar hakykat ýüzünde iş edip otyrlar. Men hemmesini diýip aýtdygym däl bu zatlary. Käbirleri. Ýöne barmak basyp şeýdip sanaýmaly olary. Ana şo gysgaça soraga-aýn şeýle jogap. Onsoňam indi men şundan başlajak bolýan. bir şahyr bolmasam hem ýazýan-da käwagt bir bilenimden-de. Şony şoňa bagyşlanda setirlerimden başlaýyn häzir indi. Alkyş alyp hormat goýan Halk bilen bile baran, Eden işin yhlas bilen, Şaja batyr, ýatlap duruň. Uzaklardan ser salan, Duşmanlara döz gelen, Öz halkyna göz bolan, Eziz hany, Jüneýit hany, ýatlap duruň. Täze asyr zamany, Goýmadylar akyl, paýhas, paýhas ynsany. Sebäbine çäre üçin Berdiçkadan sorap duruň. Indi şu ikinji aýtjak goşgym, ol Türkmenistandaky ýaşaýan ýolbaşçy sumoklara degişli. Olaňam içinde normalny işläp ýörenlerem bar, normalny düşünjeli illeşilenimiz bar. Olar göwnüni almasyn, Ana olaň häzirki diýýän zady. Türkmenleriň arkadagy, türkmenleriň akyl-huşy, tüweleme öýüň kän seň, nirä barsaň soltan ýaly. Sen aýlanýaň depe-düzi, paýlaýarsyň gury sözi. Biz-ä saňa guwanýarys, öpýän eliň hem aýagyň. Gije-gündiz hyzmatyňda, ylgaýarys, kaýyllarys. Sen bir ähli zady bilýän, näme diýseň yrzadyrys. Isle ur sen, isle sök sen, isle türmelere dyk sen. Han özüň sen, soltan özüň, özüňe bir pena tap sen. Biz barada pikir etme. Aç bolsak-da çydarys biz. Bolmanda-da çydap gelýäs niçe ýyllar sütem bilen Bile başga ýol bolmansoň. Ine, buňa bir birazjyk aýtjak bolýan zadym, hakykat ýüzüne ine şu Mihail Ernestler şu beýleki nemelerde-de çykyşlaryny, ýazýan setirlerini okap görýän. Malades, gowy teklip berýär. Sebäbi halk oýanmasa, hiç zat bolmajak ol görünip dur. Ol OBSE diýe, ýene gör diýe, olardan absolýutno peýda ýok. Olar olar Türkmenistanyň puluny soýup otyrlar ara. Şo sebäpden wara, ana şol men gaty goldaýan şoň ýa Mihail Ernest diýip çykyş edýän oglanyň ýazýan setirlerini goldaýan elmydama. Bolýa ýaňky goşgyny häzir dowam edip bereýin. Indi men şeýle at goýdum-da, gaw-gaw edip, neme, ol gürji ýaly üýrüp otyrlar-da aňyrdaky, ine, mentlerden al, hemmesi diýen ýaly-da. Ýöne adamda bir arzuw bolýar, şo zatlary göz öňünde tutup, şuny ýazdym. Günüň dogan tarapyndan seredip, öwsün atýan Watanymyz görjekdim. Parasatly bolsun diýip halkymyz, olar bilen bir hatarda barjakdym. Ýöne zalymlaryň zulmy bilen dogduk mekan indi bize daş galdy. Gözel Watanymyz, gözel ýurdumyz birtopar namyssyz şeýtandan doldy. Talanylýar ýurdumyzyň baýlygy, çagajyklaň agzyndan alnyp, kimsi öýsüz, kimsi ýurtsyz galýar, ynsan hukuklary elden alnyp. Aýlar-günler geçýär, ýyllar dolanyp, geçip barýar, tüsse kimin burusap, mundan beter indi çydamak bolmaz, Üýrmäň indi halka azan it bolup. Bu ýaňky şol hökümediň işgärlerine degişli zatlaň biri bolup durýa. Saňa näm boldy? Baş bolup otyrsyň türkmen topraga, halk hor günlerde saňa näm boldy? Saralyp gidipdir. Ol gara gözler, Sypatyň üýtgedip saňa näm boldy? Mekirlik kän, hilelik kän sözüňde, Biz duýýarys mähir ýok seň ýüzüňde. Gerçekler azalýar türkmen düzünde, Sen näme pikirde, saňa näm boldy? Halky sen çökerdiň iki dyzyna, Seriň salman bu zatlaryň yzyna, Zäher goşýaň halkyň iýýän aşyna, Döw çaldymy saňa, saňa näm boldy? Haçan biz görüpdik gedaý oturan, Altmyş, ýetmiş ýaş arka atyran, Sen olary şu günlere ýetiren, Arkadag, haramdag, saňa näme boldy? Çörek deregine iýmit bermeýäň, gözel jaýlarymyza öz kömegiň bermeýäň. Niçäni bigünäň türmäň içinde azar berdirip, saňa näm boldy? Sanjar indi aýdýar ýürek sözüni, Hakykat ýazýaryn gyzmar meň ýüzüm. Tankydym melen ýetirsem duzun, Arkadag, Burnuňdan aňyrdaky zadam bir gör, saňa näme boldy? Onsoň ine şu taýda ýene bir bellejek zadym elmydama şol ýanky e, Mihail Ernestiň Goýýan tesmiri ýaly bir birek-birege şeýdip näme, gollag höküminde, birek-biregi şeýdip gollap, bir plan zat, şu zatlary etsek gowy, şu zatlar edilende hakykat biz tyzlykda ýurda baryp bileris, ýurdy täzeden gurup bileris. Şolar ýaly bir akymda şol tesmir ýazylsa gaty gowy bolar diýip pikir edýän. Ozan ussada ýene bir bellejek zadym, ozallar birazjyk bara bir gahar diýilýän zat kapyr bolýada. Menem öz çykyşymda bir käbir ýerlerde bir sögüni öndürdüm, eýle-beýle diýendirin. Eger şol bir adama degişli bolsa, zat bolsa göwnüňize almaň. Hiç wagt göwnüňize almaň ol Bahar diýilýän zat kapyr diýilýärda. Geliň ana onsoň şu taýda ýene bir goşjak zadym men Kanadaň graždany. O sebäpden men gönümel gönümel toýs gönümel gönümel goşulýan diýsemem bolýar. Goşulýan diýsemem bolýa. Bir zada üns beriň. Biz şo zatdan nähilem bolsa, nähili ýol berenem bolsa, şo zatdan öňüni biz almasak, onda ýene ol öňräk men Kakamyrat Hydyrowyň nemesinde çykyşynda ýazdym-da, ol bäş ýyl diýýän entek ol on ýyla-da ýeter diýen-de. Şu gidişimize gitsek, Entek ýene bir otuz ýyly şeýdip arka atyryp, niçe oglanlarymyzyň türmede oturjakdygyny biz şony öňünden göreliň. Eger biz hakykat ýüzünde ine häzir ine bigünä tutulan Düşemow, Myrat Düşemow, Büzmeýin gireýsinde işleýär. Men ol oglan bilen köp gürleşdim. Gaty düşünjeli, akylly oglan. Sebäbi ol geroý boljak bolup şul ýaňky işini etmedi. Ol prosto bir hakyky ýurduň ýolbaşçylaryndan edilmeli zatlary şony haýyş etdi. Şu zatlary ediň. Emma ýaňky korrumpirowny hökümet özlerini şol kisesiniň kisesini şu pul bilen köpeltmek isleýänler ana şolar ýaňky Myrat Düşemowyň beýleki Taňrygulyýew ýene-de oglanlary bar Mansur bar beýleki bir oglanlar bar şulaň şeýdip bigünä oturmagyna sebäp boldular i sebäp bolubam otyrlar. Ine ýaňky ýakyn günlerde Geldi Kärizowyň bir çykyşy boldy. Geldi Käriz şu taýda ýaňky Humluda Humly Humly diýýän ýerini men bilýän ony. 120 kilometr Tagtabazardan şol hakykat Geldiň aýdany. Şu taýda bir ýer bar. Men o taýda bolup gördüm meniň. Komandrowkada-da iş bilen. Moskwadan men şol aňryk komandirowka iberilýärdim-de. Ne tolko aňryk, bütin Soýuzyň içine. Şolar ýaly, ana, eger-de biz hakykat ýüzünde bir bir deýswitilno türkmen halkymyza kömek etjek bolsak, onda ählimiz bir bolup, bir bir demde hereket etsek, ana, şol ýol bilen biz aýgytly, akymly, geljek, geljege bolan düşümli hereket etjegimizi bilýän. Ol hereketiň hem ýerde ýatmajagy, men şoňa gözüm ýetýär.

Ana şeýdip han bir günde bar a ýaňky kim bir oglandan biri ýazypdyr. Hä, şol neme Mihail Ernest diýen ýazypdyr o. Şundan hani her oblastdan diýe bir 5 müň, 10 müň adam şeýdäpden ýygnanyp çyksyn diýe. Ha näme edip bilerler şolar? Gaty dogry bellik edipdir. Ana şony ýatdan çykarmaýlyň. Biz öz-özümizi şeýdip goramasak, Ol OBSE diýýär, eýleki, beýleki olardan. Olar kömek edip biler seni ýaňky daşary ýurda çykarmak üçin bir howp abansa zat etse. Ine maňa kömek etdiler-ä. Sebäbi ýüz peresent otagda hemme zat hukuk goraýjy organlar tarapyndan hat berildi. Bolmasa ine, käbirleri garaşýarlar bir şol bosgunçylyk almaga dört ýyl, bäş ýyl. Men indi bäş ýarym aýyň içinde gönüş taýda boldum Kanadada. Men oňa guwanýan diýemok. Men eger, eger men şony guwanýan bolsam, onda men togsan ikinji ýylda uje men Moskwa gelem, getirenlerinde oglanlar, Podwaldan çykaryp, KGB-niň podwalyndan çykaryp, meni Moskwa getirenlerinde, men uje Şwesiýa giderdim. Men ýöne nähilem bolsa entek ähli zat gowy bolar diýip, Belarussiýanyň territoriýasynda on bäş ýyl galdym. Men geçen ömrümi hiç wagt ökünemok, ýöne şu ýurtda bolýan adam adam Türkmene gelişmejek bolup geçýän zatlary e, şoňa gaty oturan ýerimden gynanýan e, başardygymdan e, nähili ýolum bolsa şol ýolum bilen bir nähili kömegim bolsa da şony etjegimi aýdyp berýän. Köp sag boluň, ýöne bir zada üns beriň, e, Aý, bir biri ýazypdyr maňa ony. Ana, olam bir soraglaň biri. Näme o agam bir käwagt bir sakynyp, sakynyp gürleýän. Ha, beýlekiler indi gürläp otyr. Men soldat-ow, düşýäňmi? Men soldat, ol men oňňal zady öwrenmedik adam. Biz ol howada-da, ýeriň ýüzünde-de şeýdip gezmäni öwrenen. Şaňy ol oturyp kabinet saklap oturan adamlardan däl biz. Toýuz, men. Bor onda şu günlükçe hoş sag boluň, geljek duşuşyklara çenli. Öýüňizde toý bolsun, göwnüňizi giň tutuň, ýöne agzybir bolalyň. Köp sag boluň diňläniňiz üçin.